ئەزیزانی خۆم سڵاوی خواتان لێبێت فێرخوازانی بەڕێز لە بەسەبەی پڕکردنەوەی فۆرمی زانکۆلاینە زۆر گرنگە دایک و باوک هاوکارێکی باشی منداڵەکان بن زۆر گرنگە هەموو مامۆستا بەڕێزانش کە تەجروبەیەکمان هەیە و یاخود تەمەنێکمان هەیە و یاخود وەکو ئەڵێت بە چاڕوونیەکمان هەیە لە چاو خەڵکەکانی تررا کەم تا زۆر کارئاسانی و هاوکاری بۆ گەنجە جوانەکان بکەین ئێستا لە کوردستانا خۆشبەختانە جیاواز لە ساڵانی پێشوو ئێستا هەندێک بەش و هەندێک کۆلێژ و هەندێک پەیمانگا و زانکۆش کراوەتەوە کە بێجگە لە حکومی منفەسێکی ترە و دەرگایەکی ترە بۆ گەنجە جوانەکان کە بەناوی پەیمانگای ئەهلی و زانکۆی ئەهلی تۆ تەسەور بکەن مثلن ئەم ئەمەی لە بەردەستی مندا پەیمانگای تەکنیکی بە پایتەخت یان زۆرە لەو پەیمانگایانی ترکە لە شار و شارۆچکەکانا هەیە جا بە زۆری هەیە لە هەولێرا هەیە لە سلێمانی هەیە لە دهۆکە هەیە فەرعی هەیە لە شوێنەکانی تر ئەمەش ڕێگایەکی ترە بڕاستی بۆ گەنجە جوانەکان زۆر جار من ئەڵێم گەنج لە جیاتیەوەی کە ناوی نێتەوە و لە جیاتیەوەی کە لە شوێنێک ناوی بێتەوە کە خۆی حەزی لێ نییە و مەسن ناوی هاتوتەوە لە شارێک لە شارۆچکەیەکی دوور لە ماڵی خۆیان دوو ساڵ سێ ساڵ چوار ساڵ دەوام ئەکا بەڵام حەزیشی لێ نیە بەڵام دەکرا پەیمانگایەکی ئەهلی یاخود زانکۆیەکی ئەهلی نزیکی ماڵی خۆیان وەری بگرێت بەڵام لەگەڵیا دەوامێکی تر بکات لەگەڵیا مەسن ئیشیە کارێک کاسبیەک مارکێتێک هەرچیەک بکات ئەمە ئوستوبێکی زۆر باشەکە لە ئەوروپا ئەم جۆرە نظامە هەیە و دەبێ بەڕاستی ئەم جۆرە عقلێتش فێری گەنجە جوانەکانمان بکەین ڕاستە دایک باوک دەبێ هاوکاری کچ و کوڕەکان من ڕاستە دەڵێن ڕەنگە ئیش و کار وەکو پێویست نەبێ، ڕاستە دەڵێن بودجە و دارایەکەی پێویستە، بەڵام لە لایەکەوە دەبێ پەیمانگاکان و زانکۆ و پەیمانگا ئەهلیەکانیش هاوکارێکی گەنجە جوانەکان بن، داشکاندنیان بۆ بکەن، تەحفیزاتیان بۆ بکەن و هاوکارێکی زۆر باش و چاکیان بن، تەنانەت هاندان هەبێ بۆ ئەو گەنجانەی کە گەنجێک گەر توانی لە پۆلی یەکا یەکەم بێت یان دەرەجەی بەرزی هێنا لە پۆلی دوو و ساڵەکانی ترا تەحفیزات و وەک کۆڵێک کاراسانێکی باشیان بۆ بکەن بەڵام لە لایەکی تریشەوە گەنجەکان خۆشیان وەکو دەرەوەی وڵات و ناوی وڵات بیر لەوە بکەنەوە کە هەندێک جار لەگەڵ ئیشا کارە لەگەڵ هەندێک کۆڵێت هەڵدانی خۆیان بتوانێت بەشێک تەواو کا کە حەز و خولیای خۆی بێت بە سوپاسەوە بۆ بۆ پەیمانگای تەکنیکی پایتەخت و هەموو ئەو بەڕێزانانی ترکە شوێنی باش و چاک منەگەر لە بەردەستما بێت ئێستا سێرەکەم بەسی بەشی پەرستاری بەشی ژمێریاری کارگێڕی کار نێتۆرک ڕێنمایی کشتتوکاڵ هەندێ بەشی تریان هەیە کە مەسەن بەشی دەرمانسازی شیکاری نەخۆشی بەشی ئینگلیزی کارەبا و میکانیک ئەمانە ڕەنگام بەشانە لەوە چێت ئەگەر ڕازگویانە بینن لەوە چێت هەندێ بەشی حکومیە دەرەجی بەرزی بێت بەڵام ئەمان ڕەنگە بە دەرەجێکی نزمتر وەرگێت بەڵام دەگەڵ ڕاستە دەگەڵ پارەکە و دەگەڵ بودجەکە بەڵام مهم دایک و باوک ئەبێ بزانێت و گەنجش بزانێت بۆی ئەم فرسەتانی ژیانیشی نەفەوتێن چکە تەمەنیش فرسەتە و ڕەنگە تەمەنەکانش لە دەستی بچێت بە سوپاسەوە بۆ هەموو لایەک و بە ئومێدی زانکۆلاینێکی باش و بە ئومێدیەوەی کە گەنجە جوانەکانمان بزانن چۆن بابەتەکان بڕیارەدەن و چۆن اختساسەکانی خۆیان هەڵبژێرن سەرکەوتن بۆ هەموو لایەک سەرفراز بن.